Asa, opak ruoth. Ruoth opak kendo. Yes, an gi weche mathi. Is. Ada wuoyo gi wanadada. Jo wanadada muneno kar ka gi joma long'o seriously. Awapamne uru wanadete. Daka winj kupamo motegno isi. Bunge gani wanadada gi gin jok moko mino gima giseyi. Ok gimin gima giseyi, en gin giwuowu abal. ok gimin gima giseyi ne iwinjo ka samoro isero kata yuori moro inyisa ni semeji okazi mana ni hey, odongo uh, stop it temane ni stop wa temane ni stop no nyisi ni stop it ni minduoro wi ni yuori nyisi ni stop it ti stop stop it no tiende ni dhi nyime hey. yes aneno ng'ato kacha yawa ndugu Owadwa mokulo wiye piny morwako kitenge. Wuod wuora nyini chalna gi ng'ama ng'eyo. Ba chunga ne matin. Chunga chunga matin wuod wuora. Ya. Nyini chalna ng'ama ng'eyo ba. Omera nyien moro chanda lo moro dala. Eh? Akia ni bedir na go koso. Ko- Eh, dogi bedo ero kamano wuod wuora. Koka mine ni taga lo ni ta nyathi kich ma onge minwa ta onge kata wuonwa. Ose chanda lo makia na timra nade. Itaga akia wang' ka wang'. because I'm a total Guinea orphan. ok amor gi wachno we nyiero inyiero to this is a dead serious matter ya wasunge be mane walo ni dead serious bas adwa dok kuom joma eh, pok atiyo kata gi wanadada jo wanadete wachne fwana uru fwana uru no sana iluongo no sana jagedo sana omwami ni pastor luongo eh, ginene osana no mwami ka gima yesu yesu en mluya but wan gi moro bathe ka yesu dhogo dhuk yesu ojony lakini nowacho nobiro biro kaka jakuo koro ok ung'eyo koro pod an mana kuom mwanadada kacha omera mwanadada ka koro muocho saso wiye Otwo mana ni ok achak achaki ok achak achaki ng'ama nokela mochuog nyaka wer ng'ama nokela nyagi ng'ong'a ng'ama nokela nyagi ng'ong'a ng'ama nokela nyagi ng'ong'a iwinjo nyagi ng'ong'a nyagi ng'ong'a gima iwinjo chako no kibi tieko miya miya nyagi ng'ong'a dweche e kama lweta chandore ni ng'ibna kuma lweta chandore ni kama lweta thagore madi ibiro yudo nyagi ng'ong'a ka koro chur gi misigo nyagi ng'ong'o yieng' chuth nyagi ng'ong'a ndeso eh, iwacho gi chunyi to nyagi ng'ong'a manoko manoko chako chake nyagi ng'ong'a bang' mano kok udwa pango nyithindo site akes donge uidho site akes moro ka madonge kosawacho marach yawa ung'wonna Eh, lakini adieri to sum, adieri kuon bel, iluongo ni adieri ng'ong, adieri di ng'iny. Mana pak adieri. Ji ok oheri lakini long'o, adieri inti ber. Tho. Eh, osekoni ok ochak ochake to mono mopango nyithindo ma yawa. Aduogo ir joma chuo, usenyiero joma nyiri ahinya. Chuo ma koro ineno koro nut ka ma koro ngino gi. Ng'ama dichuo many pesa ni, nuona ni many pesa ni. Kionge gi pesa mero chai. Isiko mane mama ni dwa mama ni chingma boko go gi rungu. No chai oko chai ionge. Dak wach gino motegno. Ionge pesa. Idhi wuoth ka oche ti iwinjo ka koro ng'ama ni pesa ipako, eh? ni muneno ochung' ka ni ma wuon parwa muneno chung' ka moteno batha ni ma ma e wuon nyithinda ma kata ka kuru nena pichni ka kukuwora wora ni wuor ma e chuora ionge pesa ba jaodi wacho ni ma e ng'ama dakgo oluongi ni ng'ama odak go iwuon ni jakwath e dalano ing'e dong apeny niya dala ma in e dichuo tiang' luongi ni ng'ama dak go iwuon ni nyathi kich e dalani eno ka gima osiemo ni nyathi moro adak go ka ma e ng'ama dak go nyithindo bochayi ma kata yisni yadak ugomne uchuor ng'ane kom Nyathi kuong teng'ore ma an dong' nanyise nong'iewna buk to dagi an muketo gi wuora wuora koro dichwo many pesa katieko to koro atieko gi waduto te ee wach ni piny agonda nwana ni piny agonda Piny muneno ni gondore. Useneno ng'at moro ma en osiko mana ni an kapod en kijana, an nyako man gi nyathi ok anya kawo. Nyako mosenyuolo ka kawo. Osungore. Sani okawo dhako man gi nyithindo eh. Kendo pako. ni aye nyithinda go to longo kaka maduong no okaka rieko na ndi nyithindi longo nyithindi to in mane koni dhako man gi nyathi ok ikaw dong ni wacho ni dhako man gi nyathi ok ikaw kawuono ipako ni nyithindi longo iyudo nyithindo ang'wen set In itimo itiyo matich mathis ingeso mar abich. Kaso kawuono tipako ni nyithinda go to longo kaka mathis no to kaka rieko na tete tete. Rieko ni mane we tugo gi ji. Koro ng'ama di ng'ama di choti mang'o? uchacha kulundeng mano dong' ne wache kalo joma nade ni jogi ok ni serious hao eh, omera joka tieko ya wuod wuora gini mit na nitieko nade ma ng'ama nade

Madong president ma US cha. To kare robonde gi dhiga mabor. Omere miya we gini bwana, an koro kisemiya dola what can I say?